I bia bo ta yampa ku hendenan ku ta pensa ku mané bo tin un negoshi e tin ku mustra òf keda reflehá den e outo ku bo tin, e flat screen grandi ku bo tin, famia, amigunan ta yega, ai nò, dale un kebé, b'e! Pa mi no kai den tentashon, pasobra unda un kos tin negoshi pasobra ta ku bo ta kai den tentashon. Bo ta kai den tentashon pasobra e fonan tur hende ke bira riku. Un sèn. Dor bisnis semper mi ta bisa un miyon. Sin unsèn no ta umion. The Journey Podcast is presented by Rev. Curtis Mares. Ora ku Salomon a bira rei, Dios a aparesé na dje den soño i a bis'é, Pidí mi loke bo ke i lo mi duna'b esaki. Salomon ta tin opshon pa pidi diferente kos, pero el a skohe pa e pidi Dios sabiduria, paso sabiduria ta un di e regalonan ku ta yuda nos duna kada kos di mundu e balor ku ta koresponde na dje. Ku esaki mi ke invita bo pa bo kompaña mi den e kòmbersashon aki. ku un gran persona, un bon amigu ku ta ban hiba un diálogo, un kombersashon riba un tema sumamente interesante, di kual mi tin sigur ku kada un di nos lo saka un bon probecho for di dje. George, danki pa aseptá e invitashon pa nos por hiba un tremendo kombersashon den e pòdkast aki ku yama The Journey. Mi ta yama bo tòg hopi danki ku bo duna mi opurtunidat pa mi tambe ta den bo prestigioso programa. George, di mes ami konosé bo. Mm-hmm. Um, hopi hende tin gana di konosé bo. Ki bo por konta nos di bo mes? Uh, bon, laga mi kumisa fe mi infancia, mi tu mucha homi kon nase na Cerro Fortuna. Uh, ma bai Holanda hopi jong, 16 año, ma bai be studia. Jo, An- jo, George, mi no ke korta bananse na Cerro Fortuna? Sí. Dus kamina eigenlijk bo te ayudando beka wora ki tambe. Si, pero mas ser fortuna abou. Ok, ok. Dus no ser papaya, pero ser fortuna abou. Ser fortuna sí. abou. I, um, bon, ku diesseis anu bai Hulanda bai studia, despues di dies aña ku ma tra, ma studia tra, despues ma tra dies aña na Hulanda, despues ma bin Kòrsou bèk. Uh, ma bin traha pa Fundashon Kas Popular. Um, despues di mas o menos un ocho aña, ma sinti tòg ku e fundashon tabata muchu, ya, muchu chikitu pa mi, ma traha p'e proyekto grandi na Hulanda. Anto majó e tempu e un grupo di Sint Maarten ku ta bai traha un proyekto hopi grandi na Kòrsou. Pero e proyekto no a bai dor mas, anto despues mi a disití kuminsá lanta mi mes ingenieursbirou. Anto despues mi a join un grupo bastante grandi ku ta Civil Engineering Caribbean. Anto esei ta fei diesnuebe, si mi duna un par jaar tal, diesnuebe ochenta i dos mi bin Kòrsou bèk, nobenta m'a kita fei fundashon, m'a bai traha ori seke kompania, na nobenta i nuebe m'a tuma over Civil Engineering Caribbean i m'a keda maneh'é te na dos mil dies kuater. Tuma over ke mendi ku abo a bira propietario del lugar, korèkto. M'a bira propietario, si, m'a kumpra tur e sharesnan. Great. Ja. Entonces abo a bira realmente e doño di Doño e plus lugar. eh, eh, managing director también. Hopi great. Sí. E tabata un vision ku bo tabata tin semper George ku lo bo ke tin bo propio kompania? Sí, pa sombra, den e dies añanan ku mi tabata na Hulanda, e último sinku añanan tambe mi ta tin un ingenieursbureau huntu ku un, un partner hulandes. Pero ora mi a bin Kòrsou un fakansi, anto mi a topa ku Herman George, anto di kuma mi ta bezig ta verantilianiseer Kòrsou. Bo mester bin bèk. Verantilianiseer, ta bon. Ya, mi sa e palabra. No, ta bon, ta bon ki George. Ya, e trese nos yunan bèk. Si, e sigur. Anto asina ei mi a e challenge ei, mi di no, laga mi bin Kòrsou bèk. Mi a ripará ku ta tin hopi kos, den ochenta i dos hopi kos fásil na Kòrsou. Ah, toma bin. Toma traha dus eh, casi dies aña na Fundacion Casa Popular. Eh, mi tabata jefe di departamento di zelfbouw, que mi na bota yuda hendenan pa traha nan propia cas. Hopi great. Y tambe Hopi wijkverbetering. Hopi great. Eh, pero na Holanda mi traha de manera mi bisa proyectonan grandi, dus e cosa keda dus eh, challenge mi. Anto, civil engineering Caribbean ta un, un, eigenlijk un ingenieursbureau cu tabata hasi cosnan Claro. grandi, hopi grandi. George, bo sa mi konosé bo komo un persona ku tin hopi talento den e sentido ku bo sa kon organisá, bo sa kon manehá i bo sa kon trese hende huntu i yuda. Den e kaso, por ehèmpel, di Seri Papaya bai yuda e komunidat na bon manera pa bai dilanti. Mi ta kòrda e diferente proyektonan ku bo hasi ku hobennan, e spòrtnan ku bo hasi trese hobennan am huntu y tambe loke mas a aprecia di bo persona y tambe di bo kasa y mi tin cu bisa ta e hecho cu mi ta yaba ser persona hopi humilde dus un hende cu wak boso no ta pensa cu George ta un persona asina exitoso pa loke ta e comprondementu den e mundo aki esta cu bo tabata doño di un compania. di cual ta un compania exitoso cu a duna bo tambe e entradanan pa bo por a biba un bida comodo. Enton pensé mi ta kere bo ta un persona of e persona cu lo mi ke riba e combersacion aki cune, paso ta asina cu hopi hende den bida ta desea di ta exitoso. Anto no solamente ta exitoso pero ta pensa tambe cu exito tin di haber cu solamente Kuantu sèn bo ta gana i por pone den bo saku? Pero tin eksperensha di bida ta mustra bo tambe ku ni maske kuantu sèn bo tin, bo ta dependé kompletamente riba un forsa muchu mas grandi. Esaki pa hiba mi na e eksperensha di bo kasá, di kual den e tempu di Covid, i esaki no ta e tema naturalmente, pero tòg mi ke konekté ku bo éksito pa motibu ku e ta mustra si ku Am, pa tur loke ku bo a logra na e momentu ei, boso tur dos tabata dependé di un forsa hopi mas grandi. Korekto. Bo ke konta Sí. algu dje eksperensia, George? Sí, ta- ta Kortiku un- asina. Sí. Ehm, bèrdat, eh, bo sa, bo, bo tin éksito ora manera bo ta bisa, anto bo tin un kompani ku ta bai bon, hendenan konosé bo, nan ta elogiá bo di bo bon trabou, pero di ripiente bo ta yama ku un problema serio ku, Bo ka sa di bira malu, e ten e covid. Anto e tempo ei um, e covid a dal Kòrsou esnan duru ku hospital tabata yena. De repente mi ka sa ta malu, nan ta bin busk'é na kas ku ambulans, mi ta mira ta bai. Bo sa, bo ta pensa, ei, mi ta mira mi ka sa nunka mas. Um, e ta kedando sinku dia na Seos, um, e no por uh, eh, haya su zuurstof na drechi, um, nan ta bute na mashin, tenen coma, um, ja, inter bobina ta kaya den otro, sí, no? Seguro. Anto, pa colmo, después de un semana de samen, ja, no sé, bobo casa uh, Aruba, o me ta ponte ponte, de como sentí me casa Aruba, está malo, tá, no, no, no, sus coisas, não, de mais melhor que te vai recuperar, anto Aruba te ajuda nos, ok? Ma pensa, Jenny lo no bisa no nunca, pe scapa bida di otro, Yes. persona bisa si, si op yenta muri den gang, persona tin opi loga. Dus, Jenny bai Aruba. Ora Jenny yega Aruba, Jenny bira masha malu mes. El a haña klap long, um, un dado momento, Su pulmonnan no tabata funciona at all. Enter su pulmon tabata completamente destrui, no? Si, si. Um, ami a keda ke fe. Ma keda ke fe, anto nos yon grupi oracion. Dus ma harme grupi oracion aki, en enda naki tabata resta na Spiritu Santu tur dia. Anto mi yu moe a bisami, paso e keda resta, pero e ta den e grupo di e ke forma su mes grupo, anto el a forma. Un otro grupo, un grupo cu tabata resa e na sangre di Cristo. Anto mi tin cu bisa bo pastor cu e sangre di Cristo aki ta esey a haci milagro den Jenny su bida. Pasobra momento cu un dado momento Jenny tin casi cinco simaina. Anto e dokternan bin seka mi, nan di ku mi, Posano, mi ta kere bo kasa ta bin Allen, pasobra su pulmon ta asina duru, manera un rubber, anto bo pulmon ta mester manera un spons. Si, pa e por. Ya, a habri sera. Anto di te ora ku e keda bon mes, muy probablemente e no por funshoná. Anto e di ta wak, nan ta wak un siman mas, sino kasi nan lo kita e fin mashin. Wel, ma yon klap asina duru, ma bo ta yama mi grupo. Anto mi a bisa nan, shon nan bal den orashon pasobra ta un siman mas so nos tin pa, ya, pa Jenny kura, pasobra nan ta kita e fe mashin. Anto, terwijl ku mi ta papia ku e pastor, e ta bisa mi, òf e pastor, ku e dòkter, e ta bisa mi, Un kos mi no ta komprondé, pasobra tur e pashèntnan, ora ku nan pulmon ta asina malu, Nan organonan ta kai afo pasobra nan no ta haña oxígeno. Pero di bo kasá, tur e pulmonnan ta keda bon, ta e pulmon so ta malu. Anto mi di kuné, ta e sangre di Kristu ta flui den mi kasá su benanan. Manera nos ta resa tur ora. Pasobra e sangre tin poder, e sangre ta yen di zuurstof, yen di oxígeno. Anto esei a puntu na e mentu ku Jenny, a haña un milager paso ora ku nos bin Kòrsou bèk e ta tin ku pasa un temporada pero ora el sali anto despues dos aña ku nan a kontrolá su pulmon su pulmon no tin ni un nada nada limpi limpi nan ta komprendé mester tur hende ku tin covid ta keda ku kalke litekan sikatris no pero di djani ta Limpi limpi. Limpi limpi. George was a di, ma, ma dunaba espacio pa por a conta esaki, paso hopi bia hende anto manera mi a bisa caba na comienzo di nos podcast y nos conversacion, um, hende ta conecta exito cu ganashi di cen y hopi cen den bo sacu. Pero no solamente, um, exito ta ganashi di cen, pero tambe e manera cu hende ta wak cen. Hopi hende ta konsiderá ku sèn ta símbolo òf ta proveé pa bo seguridat, libertat, éksito, fama, pero den bo eksperensha i eksperensha di bo kasá bo ta mira ku sèn no por a proveé nada di esei. I ku un hende lo no por imaginá ku pa eksitoso ku bo ta den tur loke bo tin, bo tin ku tin bia pone esei un banda pa bo bai gara tene na un forsa hopi mas grandi. Hende no ta mira Sen mas komo un un fuente, no un fuente, un un herment pa bo por logra sierto kosnan, pero nan ta mir'é komo un meta final. Ta midjis usa un ehèmpel, un hende no ta mira sèn komo un oportunidat inkluso pa nan por yuda un otro, pero nan ta mir'é komo un meta final pa nan por logra hopi sèn pariba nan kuenta tin hopi sèn, pa asina ei e duna nan. E ilushon falsu ku nan ta seif, nan ta felis i ku nan ta protehá. Ya. Wel, mi tin mas o menos mas ku sinkuenta aña ku mi traha den bou. Anto ami nunka mi no por ta sèn na promé lugá. Pasobra ami semper bisa, Dios a dami un don, un vak, un ofishi, un algu ku mi por por krea algu den mundu. Anto Pa mi esei tabata mas importante, no esèn. Anto si mi mira den mi bida, semper mi a gana bon sèn, pero nunka mi no a focus pa mi bira millonario manera hopi hende bisa, ey, no goshi, ta pa bo den dies añas na aki bo tin cu bira millonario, bo tin cu cuminsa cora auto grandi, bo tin cu tin boto, bo tin cu tin yen flat. Bo no ta haña nada dje kosnan esaki mi, pasobra pa mi e no ta importante. Loke mi a sòru semper, mi ta tin un temporada mi tin binti hende ta traha, i mi ta sòru semper pa nan, tur, niun por bisa bo den tur e trinta aña ku mi ta tin e negoshi, niun por bisa bo kuma keda un dia òf un luna a bisa nan, bo sa kiko no e luna aki, mi no por paga bo sa, pasobra mi ta sòru pa mi paga nan por ta. Shani tabata mi secretario op e tempo, cu mi mes ta keda, mi dice, ami ta sluit post. Yes. Mi portaba ban di tweede week, tweede, di dos siman, di luna, ami ta en mi sec, bo comprende? Pero pa mi hende ta importante. Pa mi ta nan esun cu ta tene bo negoshi na el area. Anto ta p'esei mi a traha semper masha feliz cerca mi. Si mi puntra di un calke medewerker, ey, bo ke traha overtime? Yes. Nunca nan lo ta ninga. Yes. Pasobra. Don Koshi me sta famia, ta bo famia e na kita tra ocho ora pa dia pa bo. Juist. E negoshi ta un refleho eigenlijk di bo vishon, di loke ta bo idea i kreatividat kiko eigenlijk bo ke logra. Korekto. Automaticamente e ta trese sierto entrada pa bo. Dus awor ku bo a menshoná George ku e hendenan ta yuda mi negoshi bai dilanti ta ilustrá netamente loke nos ta papiando di dje. Mi no tin e negoshi pa mi bai bira mionario, manera bo a bisa, pero mi tin e negoshi pa mi por logra e vishon ku semper mi tabata tin i mi ta rekonosé e loke ku kada un trahador ta nifiká den e vishon. i no djis den e entrada. E ta un manera nobo òf un manera diferente pa nos wak negoshi mi ta kere i òf hopi hende ta wak negoshi dje manera ei foral si nan ta envolvi den dje pero no semper bo ta yama ku treinta mil real asina i bia bo ta yama ku hendenan ku ta. Pensa ku manera bo tin un negoshi e tin ku mustra òf keda reflehá den e outo ku bo tin, e flat screen grandi ku bo tin. Famia, amigunan ta yega, ai no, dale ku e bebe, no wòri, di me ta tumbe ku e bebe. Anto eigelik bo no ta logra bai dilanti, paso paso bo no bo no ta permití bo negoshi floresé pa motibu di e vishon ku bo tin so tros. Korekto. No bo. A spliké perfectamente. Y bo sa, mi ta mir'é wor ki seke hobennan. Wor ki si bo tin e hobennan tur, si nan tin negoshi, nan tur ta pensa den sèn. Hoben ta pensa mas den otro. E ke show ku e a logra algu. Ke men tur lugá ku e logra mester reflehá den sèn, el a kumpra kas den un resort. E tin boton, e tin tur sorte di artefakto pa e show. Anto mi ta kere tempu i nos tempu e kos no ta importante. Importante ta ku pastor mi por mustra bo tantu edifisio ku m'a realisa. Ya, sentrale bank por mi mustra bo, airport, renesans. Bo mira manera, tur bia ku mi mes bai renesans e beach ku tin. Ta un beach ku ama krea. Wow. Nan ta ke tra un beach den la man, mi ta ke wou tra un beach den la man. George, mi si ta wak, mi no por ni imagina bo tur loke bo ta bisa mi awor aki ta ègt nobo pa mi tambe. Mi ta bisa bo honestamente, so mi no tabata sa tur esaki. Nan ke tra un beach den la man, mi ta ke wou e foto yin zeta. Wow. Anto mi a bin ku e idea di un infinity pool kaminda bo ta. De un eindelijk de un baki santu, pero ku un rant enter nan al mester di tal manera ku e rant ta flui bai den laman. Den laman. Si. Si. Ke men to algu ku mas bien kuné i ku tiene ta busca di kopi'é pero bon ta por tin un par di kos finesa den dje. Ta úniko. Si. E ta úniko. Anto e kos ta ta mi rikesa. Eina mi ta mi ta sinti mi rico como a logra cierto uh, cierto creacionnan den mundo. Mi ta cosa que fantástico. Esei ta mi riqueza. Sí. Como a logra crea cosnan fantástico den mundo. I no e echo ku mi tin hopi sèn, pero ku mi a logra krea. Anto ku kada bes ku bo wak loke bo a krea, e por yena bo ku satisfakshon. Anto ku sèn realmente no por kumpra. Watch or listen to all of the journeys episode right here on Brio Podcast Network. E lucha. Ami sinta na trabou. Pensando na cas. E schuldgevoel. Pero hopi ene muhe bo ta mira cu nan ta gewoon na a nan beker a yena te te basha over. Get inspired with life stories and conversations about hope, faith and life-changing experiences. Den mi dolo ta tin un momento mi a cuminsa puntra mi mes, Kico bay robes? Thank you for watching the Journey Podcast with Reverend Curtis Maris. Ora nos a cuminsa e podcast mi a papia un rato di Salomon. Pasobra mi ta kere un dje mihó regalonan ku Salomon por a pidi Dios e sabiduria. Su sabiduria mi ta sinti tambe ta loke ta flui den nos kombersashon, pasobra e ta yuda bo wak tur kos di e bida aki di tal manera ku bo ta duna nan e balor ku ta koresponde na nan. Salomon por a pidi rikesa, e por a pidi viktoria riba diferente nashon, e por a pidi Señor pa ekspandé su teritorio laga. E bira e gobernante di tur e nashonnan di e tempu ei, paso Dios a aparesé den soño i a di ku ne, Pidí mi loke bo ke. Pero Salomon a disidí ku e ta pidi sabiduria, paso el a realisá ku bo por tin tur kos den mundu, pero si bo no tin sabiduria, e mesun kosnan di mundu ei por tra en kontra di bo i destruí bo. Korekto. Anto p'esei mi ta kere maneho di sèn mester ta basá na un manera balansá i ku sabiduria. Anto p'esei mi ta kere parti di maneho di sèn mester ta siña laga lòs, siña. Laga lòs for di lokenan ku bo ta gara tene hopi fuerte na dje, anto mir'é komo un oportunidat pa krea algu nobo òf pa laga bai pa algu mihó bini. Bo tabata tin eksperensia ku bo mester a laga lòs for di kosnan material pa algu grandi por bini, George? Sigur, sigur. Bon, ami sowiso ta un hende ku no ta mara mi mes na material. Mi semper mi ta kompartí. ke mi nunka mi no ta un hende ku siempre mi ke yuda. Correcto. Anto yuda financiero, anto nunka mi no ta worry su por paga mi back mes. Ke mi si mi konta tin hende ku kisas mi su paga mi, pero mi no ta bai kore nan tras pasobra mi ta bisa mi ta tine, mi sinti falta dje anto ora mi duna ta mas mi ta haña, mas Dios ta genera pa mi. So mi tin experiencia dje sei. Como um, como mester a laga algo los um, mi ta kere si mi, mi ta tin un compañía na na Sint Maarten. Anto Sint Maarten don lugar um, otro fe ko so tempi. Hopi corruption. Eso sei. Anto mi Mi a bai na nan, anto mi ta tin un biro awe na nan. Pero nan tabata boikotá mi pasobra ami no ke bai den e wega di korupshon. Ke men unda momentu tur kaminda nan ta nan ta nan ta será mi, no? Ke men tin ora mi ta sali, mi tin e mion bet, pero tòg mi no ta yende. Ya, dus mi a keda wanta ku si tres aña. Anto despues mi mester a tuma despedida di Sen Maarten. El a kosta mi hopi sèn, mi a enverti hopi sèn einana, anto kasi por bisa mi a pèrdè tur e sèn. Mi a pèrdè tur kos. Pero mi no a wòri pasobra den mi kurason mi no ta un korupto i mi a bringa pa mi no kai den tentashon. Pasobra ungkos tin negoshi por sòrt dal ku bo ta kai den tentashon. Bo ta kai den deshishon pasobra e fonnan tur hende ke bira riku. Sigur. Anto tur hende bin ku plan. Anto tin ora bo tin ku watch out pa ora bo ta den kalke grupo ku ke bin ku un plan ta kena ta. Pasobra tin ora bo ta yama den algu ku bo no por sali afo. I ta esei ta e balansa, Angela, ku bo mester tin tambe. Balansa den ke hopi? Of balansa den ke hasi kosnan hopi i diferente. Ke men di ku bo no ta bai kai den, por ehèmpel, tipo di tentashonnan di ta wak bo mes por ta den un mansion siendo por ta bo ta akinan ainda. Anto kiko ku bin bo dilanti? Bo ke kuegar a tenen'é pasobra ta wak bo ke bo a bo mes den un mansion? Ya, antes ei ta e parti ku ta ta hasibo bira hopi débil, zwak, hè. E balansa ta pa bo no ta zwak. Juist. Hè, pa bo no ta frágil. Bo ta frágil ora bo ke kos, ora bo ke mas, ora bo ke ta riku. Bo ta bira frágil eindelijk. Pero ora bo ta den balansa ku bo ta bisa, no, mi mi tin sufisiente. Y locual ta di mas mi mi mi ta comparti ya pasobra paskei mi tin tantu miyones riba banko terwijl Juist. por ta tin hende ku tin mester Juist. Ehm, dus esei pa mi ta e balans den kom mi sa ku bienda no ta pensa asina ku Trina ta pensa no a mi ta eh, ya lokual mi tin mi ta saka for mi konsento ku Ferdinand haña un winst a ta sak'e for Juist. a mi semper tabata ku e winst mi ta but'e riba un time deposit pasobra un ingenieursbureau ta ta flucto, sí, no? Sí. Si tin kalke problema mundial, bo ta ku nada no word tra, bo ta bo, bo tin 10, 20 personal, pero min ke bai, manda nan kas, ta di famia, nan tin nan. Dus, ora mi ta bole bai den e pota ya, mi ta koe, mi ta antiki. Pero mi por saka tur koi, anto ora no gisera mi ta lage bai faid, ok, shona Yammer, pero pasobra cu bai cas, anto ami tin mi seng, pero esey no ta den mi. Bo sa mester contento bo ta conta esaki tambe George y tambe experiencia di Sint Maarten pasobra pip di aña hende ta wak e final. Hoben, hende grandi ta yega por ta nan ta wak e final di loke bo a logra, nan ta wak e cas grandi, nan ta wak e auto, pero egle nan no ta biba y compronde e sacrificio y experiencia cu bo ta tin cu cana pa bo por a yega caminda bo a yega. Tur kos tin un preis p'e. Tur éksito ta nifiká ku bo tin ku logra. Na e bisnes aki bo tin ku sakrifiká. Si bo ke ta un ingeniero, bo ke ta un dòkter, whatever, kiko ku bo ke, bo no por kere ku bo ta hiba un bida di sosial sali sali tur ora. Anto ora ku bo yega na e eksamen, e kos tin ku bai vanzèlf pasobra bo no a tuma tempu pa bo studia. Korekto. Kib'e? E no ta bai. No. Tin un parti di sakrifisio ku hopi bia hende ta lubidá. Hopi sakrifisio. Ora bo tin un negoshi, ta hopi sakrifisio bo tin ku hasi. Ora bon, tur ora nan ta paga bo òf nan ta paga bo lat. Juis. Pero bo sinti bo kumpli. Sí, bo tin ku bai banko. Bo tin ku pasa yen kos ku banko pa e laga bo rekening bai den kòrá. Juis. Bo komprende'e? Pero kimen tin ora bo ta drumi anochi. Pero e e traha dos an. Bo ta kòrda di un eksperensha, George, kaminda bo ta bisa e eksperensha ki tabata asina di sakrifisio i doloroso pa bo ku bo no drumi anochi? Bon, ta tin basta pa mi. Ta kòrda un dada momentu, nos tin ku bai bèk, mi a kabi tuma e kompania over, dus di e CE, Civil Engineering Caribbean. Despues di dos aña tabata tin tempu di Miguel Puriei ku Gijs de Vries. Anto el a stop tur eh, e, e subsidinan pa Kòrsou. Sí. Anto nos depende hopi di proyektonan di gobièrnu, etsetera, anto tur kos a kai. Anto mi ta tin bin tiende di personel e tempe. Ta tin mitar tabata di Hulanda ke men nos por a flui nan laga nan bai Hulanda, pero mi a keda ku mas o menos dies di Kòrsou. Anto tabata hopi doloroso paso mi por queda cu tres hora account sí. nos así eh, calculación anto ya ta tres hora por queda con él mi será dinan tres te bai queda qua siete te bai anto mi será layoff e tempo e toch un cinco seis cende di Curaçao bonito ta cu después un para mi trabajo back paso cosa derecho no yes, yes. pero en el momento na anto e sei a botami queda hopi noche sin drumi paso Mi, mi, bo sa, e ta, e ta si doló. Sí. Pasobra bo tin ku bai pisele ku un, e pasobra ke kono no sin ku terminá e kontrakto, pasobra no tin trabou. Yes, yes. Pero promé ku bo yega dje Leeuwin, bo ta, bo ta drumi. Yes. E ta hopi doloroso. Hopi doloroso. Foral si bo sa kiko e lo por of lo Ta benifiká pa e persona aki den kuadro di su kuminda etsetera, su famia, su propio gastunan. Mi por imaginá mi, bo sa George, un kos ku ami a siña di sen i mi ta kere ku sen tin un sierto sabiduria i filosofia so tras si ami ta kere firmemente den e sentido aki, M'a siña ku hende tin ku siña duna. E un sen e mesun balor ku bo ta duna e florin. Hopi bia bo ta mira bo ku tien ta bisa bo, ai no, ta un sen, keda kuné no manda, ai no, no, ora ta un sen, kita un sen. Ora ta kai abou bo no ta kue. Bo no ta kue, of ora e kai abou bo no ta kue. Kiko ta un sen? Pero bo sa. E e kontesta na e pregunta aki lo bini ora ku bo ta pasando momentu difisil di kual bo mester tin un sierto suma di sèn kisas pa bo inkluso kome òf por ta paga algu esensial i bo falta un sèn. Lo besi semper mi ta bisa un miyon sin un sèn no ta un miyon. Anto si e cosa ta bal un miyon, e un sen ei tin e mes un balor cu e florin, e bintisinco of dies florin. Tin algo cu abo kisas a siña tocante un filosofia di sen, algo cu bo a crece cu ne, cu kisas bo mayornan por a siñabo tocante di sen of cu bida a siñabo tocante di sen?

E cosa ei ta costa sen y si bo tin cu bay paga hende bo bo paga nan paso ami no por manda sen Hulanda pa bo pues mi mama semper siña mi e balor di sen ta por eso awor mi a bisa ora un sen cay abao of nde mi mama siempre bo ta pikia e pasobra ora e sen ei tin balor tin balor bon wak ami manera mi a splica pasobra mi tu hende cu semper mi ta gusta yuda. Semper mi mi ta yuda anto mi no tin mi seña nada bek. Anto paso pa mi e señ ta importante paso nos mester semper biba, nos mester come, Sí, e mundo ta draai rondó di e, draai rondon di e otro señ, señ, korekto. pero e no tin ku dominá bo. Anto mi no ta laga e señ dominá bo. Anto si bo por biba sin e, bo ta pas den tur sort di organ. Sí. Nan ta bisa, tin algun teoria ta bisa ku Hesus tabata tin hopi hopi sen, dor ku hopi hende tabata kompartí. Dus nan tabata duna nele, pasobra nan tabata sa tambe ku e tabata kompartí ku hopi hende pober. Kasi kasi loke ta tuma lugá den iglesianan, bo ta haña un sierto sen, pero pa bo por manej'é di tal manera ku bo por yuda otro hende. Un di esnan ku nos sa ku tabata yuda dc tabata Hudas Iskariot. E tabata tin su mira tokante di Sèn, pero tambe mira tokante e liderazgo di Kristu, kual nos ta lag'é pa su manera di mir'é. Pero mi ke puntra bo onestamente, George, bo ta kere ku Sèn por dun'é de pas, trankilidat i felisidat? Wak, Manera mi a bisa hoy, bo mester e sèn den e mundu aki. Sigur. Ya, si bo no tin sèn, bo tin aba kopi problema. Si e ta trese pas, mi no ta kere. Ami ta kere si mi mira den mundu awor e kiko ta pasa, hopi bia tin su origen ku mi ke mas sèn. Mi ke ta mata su sèn ta poder. Bo ta mira hopi biaha un hende ku tin tiki mas sèn. Si mi tin tiki mas sèn ku bo mi sinti mi tòg un tiki mas poderoso ku bo. Mi ta pensá mi ke manda riba bo. Ke men, pa mi sèn ya e tin un smak sèker mi. Poco amarga. E ta e no ta e a mi ta bisa den mundo no tin suficiente sèn si tur es bòmnan ku nos a tira wòrdu ke no si nos ku e mi ta lesa wòrdu kon dje e bòmnan ku nan e kome stèlt ku nan ta usa kosta binti biyon un sò anto mi ta bisa kusa kuantu kos bo por hasi ku e binti biyon ei anto bo ta tira ke mi nos ta basic ta yòrdumisti ta manera satanas ta drenta sèn pa. kibra nos, kibra mundu. Madre Teresa de Calcuta tabata den un reunion bia cu hopi hende importante. Tur sintá na mesa pa papia i wak den e trabounan cu e ta haci con nan tambe por yud'é pa nan por of pa e por sigui logra yuda asina tantu hende. El a incluso gana e Premio Nobel di Paz. Am sintá na e mes tur en ta papia papia papia papia e tabata keto sintá ora kaba nan puntra pero bo no tin opinion e tabata tin un boter di awa el a puntra nan kuantu be boter di awa aki nan a bis'é kuantu sèn nan a paga be boter di awa e di ku e sèn i lo mi por a duna tantu mucha di kome pa tantu dia largu aya na India pa ami e reunion aki a kaba kua ta e prinsipio spiritual i moral ku ta guia bo desishonnan tokante finansas? Mi ta kere um ora koko mi ta hasi e manera mi a bisa Pastor Gaba mi ta invulka Spiritu Santu den tur lokual ku mi ta hasi mi ta hende di orashon i um mi ta laga Dios guia mi pa medio di Spiritu Santu anto si bo tin Spiritu Santu anto E kosten ta fluin. E kosten ta fluin. Sí, enta, sí. enta, um, mi ta piensa ku tin ora kosten ta bai robes, pero mi tin, mi, un di mi éksito mas grandi ta dor ku mi ta ègt mi tin fe, ku mi ta kere den Señor, ku mi ta, mi ta buska Spiritu Santu pa guia mi. Um, mi por duna bo hopi ehèmpelnan kon derepente kosnan ta kambia den bon direkshon pa mi. Bo sa, George, un di e prinsipionan ku mi ta kere hopi den dje ta loke Salmo binti tres ta bisa, Señor lo yena bo beker i lag'el e basha over. Esta, Señor ta dispuesto na bendishoná nos ku hopi hopi kos, pero no sin ku siña si ku e motibu dikon Dios ta bendishoná nos ku tur loke ta bendishoná nos ta pa nos por ta un bendishon pa otro. P'esei mi ta kere un di e sekretonan spiritual di éksito den bida di hende, no mará solamente na sèn pero na kualke otro kos, tin di haber di usa e bendishon ei pa bo por bendishoná otro hende. Anto pa e motibu ei mi ta kere tambe ku komparashon. ta ladron di felisidad. Hopi hende ta compara nan mes cu otro y compara nan exito cu otro. Abo a bisa bo rikesa ta e echo cu bo por crea. Otro ta pensa cu nan rikesa tin di aber cu sen. Kico bo ta kere nos por bisa hendenan cu ainda ta compara nan mes cu otro y ta permiti envidia dentro den nan curason? Gusano un bia mi a hasi un kompreshon. Mi sa ku ta snun ku Dios a traha mundu, pero mi a bisa e mundu kita manera un, ku sa e jigsaw, e puzzle. Anto mi a bisa Dios a traha henter e mundu akin, factura ta kla, anto despues a bru e puzzle, keda den un saku, anto despues el a kuminsá krea. El a kuminsá ku Adam, el a butu un par di e piesnan, pasobra hende ta un piesa, no? Anto. M'a splika cu nos tur ta pas un caminda den e puzzel ey. Si bo pas den e puzzel, keda trankil pasobra t'esey Dios a scoge pa bo. Pero ki ta pasa cu hende? Mi ta mira e puzzel ey, pero mi ta yama e situacion dje puzzel cu mi ta aki n'ta bon. Mi keda na rand. Anto mi keda ta aya. Anto ki mi ta haci? Mi ta bay, mi ta bay seke otro, mi ta sinta mi wak con, mi ta corte pa ami fete ey den. Pero bo daña pa bo, plus bo daña pa e otro. Yes, yes. Que men tur hende tin su lugar. Que men di reconocer cu bo ta único y un pieza importante, principal den e puzzel. Correcto. Anto no bay cambia bo lugar. Juist, juist. Bo sa mi trae nos conversacion super interesante, anto por ultimo lo mi ke, lo mi ke bisa esaki. A Mi ta kere ku ambishon por ta algu hopi positivo i bon. Hende tin ku ambishoná den bida. Bo ke mira bo mes na un otro lugá. Inkluso San Pablo ta bisa, Deseá i pidi e donnan di mas grandi. E ta great pasobra bo por ambishoná kosnan grandi. Pero tambe mi ta kere ku huntu ku. Ambishon mester kana si un tipo di satisfakshon i sinti bo kontentu ku loke bo tin i bo ta logra. Dikon paso? Tin hende ta risibi dies talento, tin hende ta risibi sinku talento, tin hende ta risibi un talento. No ta e kantidat ta importante, pero kon bo por usa bo talento ku bo kapasidat. P'esei hende tin ku siña diskubrí kiko bo ta bon den dje, anto inbertí den loke bo ta bon aden, anto laga esei floresé. George ba inbertí den bo konosementu i bo kapasidat, ba studia na Ulanda, ba bini bèk i ba laga mundu mira ku pa abo tabata mas importante usa bo kapasidat den krea kosnan ku ta duna bo satisfakshon. Correct. Mi ta confia cu nos conversacion por guia y yuda hopi hoben pa nan realisa cu bo ta unico, bo ta importante. No ta importante cuanto talento bo tin, importante ta con bo por usa un talento anto haci algo grandi cu ne. Correct. George danki. Mi ta keda konfia ku tur loke bo a krea aki na Kòrsou i bo eksperensha di bida loke ta transmití fural pa nos hóbennan ayanan na Seru Fortuna. Masha masha masha danki ku mi por a presentá den bo programa. I pa mi tambe tabata hopi greit ku mi por a kombursá ku bo, bo tambe a bira skars. Pa bo mira, paso mi ta skars so mi gusta kombursá ku hende, no? Anto bo ta kombursá den un podcast manera The Journey. Alder, mi ta kombersá ku bo, pero nosha kombersá ku nan tur tambe. Sí, Pero sí. nan tur tin mi pabia dje podcast aki. Ok. No, e manera bo ta bisa si, mi ta spera ku hopi hóben bèrdat skucha ku bèrdat bo ta úniko i bo tin un don. sigur. Anton ta título, tin e ta pensa ku nan tin ku bai skol bai kuei un título. Nos tur tin, wak, bo, bo tin tur solamente dòkter riba mundu. Pero e lokual ku Dios a duna bo, aksept'é. Si ta ferfdor bo ta, si ta na unda ku ta selikor bo ta, akseptá e parti ei, pero hinka amor den dje. Sigur, sigur. Hinka e amor, anto ora di bo no tin problema, anto no wak sèn, no wak sèn. Sèn ta importante si, pero no wak pasobra e otro tin mas, pasobra hopi biaha ora ki nan ta wak. Cu otro tin mas anto nan tambe ke bay haya mas anto nan ta bay enca nan por den problema. Sigur. Jimé nos sa despues dje podcast aki cu sèn ta un medio y no un fin, comparacion ta ladron di felicidad, ambicion por ta positivo basta bo keda corda cu bo ta unico Tene de balansa i usa sabiduria, so sabiduria ta yuda ku bo ta duna tur kos di mundunan balor, pa e kosnan di mundu ei mes no bira bo destrukshon. George, danki, i na abo tambe ku a kompañá nos, danki.